Crusade ino ndo mukana wako. Zvichida vamwe venyu pano makambotora nguva yekunamata Muchichemawo kuna Mwari nokuda kwemibvunzo mizhinji yeupenyu yamunenge muinayo, muchiti ko izvi zvinorevei? Ko zvakati zvinopera gore ripi? Chandakaona pazvinhu zvose zvinoitwa naSatani muupenyu hwevanhu Zvinongori ne expiry date zvino expire. Kureva kuti chakakutambudza kubva chiberekerwo chinogona kuexpayiswa nemusangano wamazuva matatu chete chete chete. Ndine shoko randakaona rinowanzonyorwa Pazvigadzirwa zvizhinji hazvina mhosva mukaka. Kune mikaka inonzi kana wavhura mukaka imbva wauisa mufiriji. Koita zvimwe zvinonzi kana wangotenga usaise panopisa. Chozogara masvondo ndokunge chaiswa panzvimbo yakanzi isa. Asi ukanochitora chanzi chiri ndechemufiriji woisa muwadhiropu, uchazoona kuti mazuva akatarwa upenyu hwacho anorijusika, anoita mashoma. Nenhamo, ibasa ramaoko aSatani Nhamo ine maconditions ine kumwe kwakanzi ukaenda nayo nhamo ino expire ndo pawauya nayo pano manhero anhasi zvega zvekungouya chete wauya nechinhu chinokushupa panzvimbo yachinogadziriswa namwari aiwa rega tiregedzeka kuita sezvinonzi mwari wacho haapo rega tingoverenga mavhesi iwo ugoona chandinodira panapa panze and hausi kuona tv kana wakambonzi ndezvepatv uri panapa live uri kuona and hatisi kutaura zvirwere zvevamwe chako hatina kufambira urombe hwevamwe tikureva hwako ndoda kungoti uite mwoyo murefu chete ungoziva zvawafambira uteerere chete nyaya ina mwari yauya nayo unzwe matatu mazuva aya unopupura iwe unopupura iwe kuti mwari uyu uriko vangani vari kutarisira kunzwa shoko ramwari pamusoro peupenyu hwavo mai imbotiverengerai bhuku yagenesis chapter 2 ndoda vhesi ya 19 nevhesi ya 20. Genesis chapter 2 pavhesi ya 19. Jehovha Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga. Akadziisa kumunhu kuti aone kuti uchadzitumidza mazita api. Zvipenyu zvose sezvazvakatumidzwa nomunhu ndiwo akava mazita azvo. Munhu akatumidza zvipfuwo zvose mazita neshiri dzedenga nemhuka dzose dzesango. Asi kwakashayikwa mubatsiri wakamukwanira iye munhu.

Inotanga nokutsanangura zvakaonekwa naMwari uye nezvaakanzwa paakatarisa munhu. Mwari anotanga achiti, Hazvina kunaka izvi kuti munhu unogara ari wega. Zvaonekwa naMwari kuti hazvina kunaka kuti munhu aswera ari ega. Zvacho zvisina kunaka zvakatsvagirwa mhinduro naMwari ikawanikwa kubva pavhesi ya19. Kureva kuti vhesi 18 idambudziko romunhu rakatariswa naMwari rikaonekwa kuti aanaro iye asina kuzviziva kuti ndine dambudziko. Nava hapana patinonzwa nebhaibheri kuti yaadhamu yokuswera ari ega aiswera achichema achitsvagawo hama nechi yaive nhama asi yaanga asingazive kuti inhamo ndokudongorerwa namwari mwari ndoo vakati hazvina kunaka kwete iye une nhamo yaunoonerwa nevanhu iwe usingaione mwari ndoo vakati hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega ora zvazvisina kunaka saka marongei nazvo mwari vanoti ina handingoona nhamo ndosiya yakadaro vhesi ya 19 mwari vakati regedzai ndigadzirise Ndo panonzi mudhaka. Mwari wakatanga kuumba mhuka dzesango neshiri dzedenga. Zvaumbwa zvese zvasikwa. Ndinofara pane shokowo futi riripo rinoti nezvipfuwo. Ndoyandafambira iyoyo. Nezvipfuwo zvikasikwawo. Zvasikwa naMwari pane pazvonzi neBhaibheri. Handizivi hangu adzimai vangu kana vawedzerera. Mwari ndokuzviunza zvose pamberi pemunhu achida kuona kuti uchazvidzipa mazito okuti kudii dzasikwa namwari Zvarongwa naMwari, dzikapihwa upenyu naMwari, dzararamiswa naMwari, asi zita naMwari hadzina kupihwa. Mwari akati, aiwa, ndakusika, ndakupedza, ndichakutinhira pamberi pemunhu. Munhu ndiye achakupa zita. Zvina mhosva wakasikwa ukapedzwa asi kana usingade kuenda pamberi pemunhu uchagara usina zita. Ndosaka uchizoona kuti vese vanonzi madhokotera nemaprofesa havana kuzvipiwa naMwari, vakapiwa nevanhu. saite nharo nemunhu unoswera usina zita haiperere pakusikwa wapedzwa kusikwa namwari bvuma kuendeswa pamberi pavanhu upihwawo zita rine chimiro mumbare muno ndinofara namwari wedu kuti hakambire mabasa ese ese anoita pake pekusika opedza otisiyirawo pedu pekupa vanhu mazita kwawo unoripiwa rako unobva uinaro pano zita dzakafora mhuka dzichibva kwamwari dzisingazivani namazita kuti unombonzani kweyo mwari akati ya mazita handidaro endai kuvanhu ndokutinhirwa kuna adhamu zvikanzi endai munopiwa mazita handizive kuti chii nemhuka unoona mhuka dzinonofora dzakabvuma kuatenda musangano wamazita ichizvinzwa mhuka kuti kurarama hakunakidze usina zita zvinonzwikwa nemhuka uswa huripo ko fura kausina zita handidi izvozvo dzimwe dzinodya dzimwe dzimwe dzinodi asi dzakanzwa kuti yokudyana naleta tombotanga namazita ndava zita rinokosha ramba kurarama mumbare ino usina zita rakanaka Chii chanetsa zvekuti nemhuka dzese nemajirafu anomira kufura kumbonomirira mazita kupiwa zita kuti ndombonzani hautange nokungomukira kubasa muchidzivana kana richikoshera mhuka dzomusango ndinofara newe wauya pano kune vanhu vari pano vachaachinjirwa mazita haika zvenhaye vedu vega wabvuma kuuya aiwaka aha uchaona tichaita imwe sevhisi yachangonamata pana vanenge vachitakurana mumafulansumu vachiburutswa vachiuya pana imomo mudzimba ichangoregedzerwa mhepo panapa inongofamba zvisina tsarukano Zvina mhosva mukombi hazvina mhosva uri paruna paki kana chi kana yakufamba kuifema chete upenyu ihwoyo zvirwere zvinobuda mwezvina inoenda kune imwe vhangeri isingafambirwe inofambira crusade ino ndeyevaye vana mazita akazvidzika nevakapiwa mazita asiri avo kunzi vokushupika vokutambura nhamo harizi zita rako urombe harizi zita rako Ah, saka rangu chii gara ka pano mira unzwa mira uridzo kuti ha zvino dzakati dzouya mwari vachida kuonawo kuti mazita achabuda apa ndaapi dzakatanga kupiwa mazita naadamu dzichipiwa mazita chinonzi zita ukada kunochitsvaga hunhu zita hunhu chinonzi zita icarecta kaitiro ndozita saka kunopiwa zita naadhamu kupiwa kaitiro nedzakanodya dzimwe dzakadya dzimwe nemhaka yehunhu hwadzakapiwa nomunhu Dzakafarira sora, dzakafarira sora nokuda kwehunhu hunoda sora hwadzakapiwa naAdhamu. dzichipiwa mazita yakabvapo mhuka yaane kamwe kanzwiro kayanga isina before crusade ndochi enda unoifunda utsvagewo wega udzoke ugondiudza kuti saka zita chii ah! dzapiwa mazita pandinofara napo pane nyaya chiyapo chiyapo uchapanzwa manje manje mwari achidzisika wakasika dziri mhuka ndokubva dzaendeswa pamberi paadhamu kuti mhuka dzesango dzipihwe mazita nezvipfuwo zvipihwewo mazita neshiri dzedenga kureva kuti kubhururuka mungabhururuke wane mukana wokumhara mucollect zita mukontinya zvenyu ndizvozvo panonetsa ukada kupafunga ipapapa ndava nehovewo dzemugungwa Dzaendeswawo kumunhu asiri mumvura dzipihwe mazita orit orit inyaya yamakagara munoiverenga mabhaibheri munawo rega tingoitaurawo sezvairi muionewo kundionerawo zviri pano zvinoitwa namwari pano ah, orit dzapiwa mazita kune mhuka dziripo ndoyandafambira iyoyo ndava kune mweya unopinda muchisikwa unoda kutanga waongororwa kuti mweya uyu ndiwo here unogara muchisikwa ichi kana kuti chisikwa ichi ndicho here muridzi wemweya uyu nekuti mhuka yese yakasikwa namwari inofanira kurarama nemweya wayo wayakapiwawo namwari kune mweya wemhuka unosaka mhuka ive mhuka pane mavara aripo andiri kufara nawo kuti dzesango poita rimwe vara rinoti zvipfuwo dzese idzi dziri mhuka asi pagoita dzimwe dzinonzi izvi zvipfuwo izvi Dzimwe dzigonzi dzesango idzo dzese dzakasikwa nguva yesango. Aiwa, mangwana imva wagara waingwarira vhangeri yedu, usauya wakainwira, hauzonzwa. bata mazwi ari pano panobuda sei shoko rokuti mwari wakasika mhuka dzesango iko kwanga kusati kwaane dhorobha kwanga kusina mbare harare yaipo kana mutare kana masvingo kana chi hai hazvipo izvo Nguva yekusikwa kwemhuka dziri kusikwa pasina imba yavakwa asi pagoita dzimwe dzinonzi dzesango dzimwe dzigonzi zvipfuwo iwo musha usati wavapo ha ichiiko ichochi chichiri papa ichi inyaya yeko iyoyo iyi mhuka dzesango indaifunga kuti dzese ndedzesango kana ndava dzasikirwa musango hapana kunonzi kumusha saka musiyano wedzemusango nezvipfuwo unobatika seiko tisina pamba pacho Tamoyo murefu neni. Tamoyo murefu handinda handidi nyaya dzinongoti bvobvobvobvobvo ndamba ndakanya kanya ndobva ndasiya. Ah, kana ichireba seni ngairebe. Unyasoibata unzwe kuti iri kubva kupi iri kuenda kupi. Ha! Dzesango nezvipfuwo. Zvino kana iri nyaya yemhuka, ndinombotarisa mushoko raMwari, ukanocheka mumabhuku avaporofita kunana Isaya nekunana Ezekieri nekunana Dhanieri, varume vaye vaivhurwa meso nedenga zvekunoridongorera denga racho vachinoona zvigeremo. Vamwe unowanzwa vachitsanangura mhuka dzinogarako. dzokudenga idzi hadzizi dzesango ndedzokudenga mwari achisika dzenyu dzaakazokupai panapa dzinana ngongoni nanani ndezvenyu izvo ane dzake dzokudenga dzisati dzambopfuura nepano kana nhoko yacho yahumboiwana dziri kudenga ukadziudza kuti vamwe venyu vari panyika hadzizvizive imhuka dzokudenga zvisikwa zvaunonzwa kuna zvakazarurwa zviri kudenga anofarira mhuka mwari unoda mhuka ina handingade kupedza nguva nedzekudenga uri pano ka dzepano manje dzepanyika panapa idzi kana kuchinzi dzimwe ndedzemusango vara iroro tikada kurirapanura zvedu ndokunonzi e wild animals imhuka dzomusango zvazonzi zvipfuwo izvo madomestic animals imi kana makambonzwa vara rekuti agriculture kune vamwe vanoriita iroro vasingarime donje kana mbambaira kana chii vachichengeta zvipfuwo dziri mhuka dziri kuchengetwa nomunhu orit saka pane dzomusango pane dzepa asi chinozosaka yomusango iite yemusango neyepamusha iite yepamusha chii ukaitsvaga zvakanaka nyaya uchaona kuti chinoita kuti mhuka ive mhuka harizi sango ragarwa nemhuka mweya wemhuka unogara mumhuka unoita mhuka mhuka mhuka haitwe mhuka nedehwe haazi makushe

Sadzi dzinonzi dzinonzi my, my, my wild animals idzi dzemuforest idzi dzinofunga sei? Urione here kuti zvakarongwa musi wadzakapiwa mazita dzaafora sezvizvi. Adamu ndiye akati iwo unonzi mombe amene wari akapa mazuva iwayo unonzi mombe ichipiwa zita naAdamu Yakafarira zita zvekusazoda kubva pamuridzi wezita akaipa zita ndobva yagarira payapirwa zita ikati ndichaendepi ndopandapihwa hunhu ende hunhu hwangu huno maintaineka pano pamuridzi wezita handipo ndobva yagara ipapo izvozvo zvikaita a domestic animal kuswedera pedyo neakaipa zita mhuka dzese dzatiinadzo dzinogara pamisha dzine dzimwe mhuka dzakafanana nadzo dzinogarawo mudondo kutanga neyandatanga nayo mombe kune imwe mombe yemusango inonzi nyati chakaita yemusango kuti yapedza kupiwa zita yakabva pamunhu ikaramba kuswera naye ndokudzokera kusango kuuya kuzongotora zita chete nekudzokera kuuya kuzongopora chete pakuruseti vodzokera kudoro izvozvo ndozvinosiyanisa mhuka dzimwe dzinongofambira munana chete dzikapora dzinobva pagadzirwa munana ipapa dziswerepo munofuratira zvenyu vanyati muchienda ndozvinokuitirisai wild izvozvo izvo musiyano wemombe nenyati zviri pakuzonoswera pamuridzi wezita mombe yakati ndichaendepi ndokugara ipapo tarisa mbudzi tine mbudzi dzepamisha kuna sahwira wake ari musango izvozvo haadzikamisiki kuona huswa kufamba chete so anenge angwarira membwe Musiyano wemhembwe nembudzi kuti musi wadzapedza kupiwa mazita dzese iyi yakavolontiya kugarapo iyi ikati ndoenda ikabuda ikaenda chese chaungafunge chepamba zvina mhosva kuti ihuku kune dzemusango hanga hazvina mhosva mune hangaiwa kune njiva dziri kusango muri kuzobata zvakanaka nyaya iri panapa iyi chinzwai manje vanhu vanouya kuna mwari nekuti vakanzwa kuti kune zvinopiwa wouya wokollekta kuzosmagla minana nenyasha dzamwari dzouya dzotorwa pana mwari votiza kubvapo havadi kugarapo voenda kumasango zvino kana yada kugara musango mhuka ndopane tsananguro manje yokunamata mwari isusu takapiwa mazita naye tikagarapo imwe mhukawo ikapiwa zita namwari ikabvapo imbozvibvunza uri pauri ipapo kuti iwewe chaizvo chaizvo chinokunetsawo panyaya dzokunamata zvekuti haudi kuswera pedyo namwari akapa upenyu chii izvo zvamwari uchikolekta kubva kumweya izvo zvemhino kufende ngara kudai uri kukweva hapana mweya wambuya vako kana wasekuru kana ndewamwari zvake zvese mabenefits amwari uri kukolekta izvo zvahunyare nazvo kuzonamata kugarapo chii chanetsa ipapo ndo patinowana zvipfuwo zvevanhu nemhuka dzesango dziri dzavanhu kunoswereka sei kusina mwari kunonakidzei kure naadhamu iye mwari paambotanga vhesi ya 18 atotanga nekutoprofita kuti hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega kureva kuti panounganiwawo zvakanakira iwewe panotyisei panoungana vanhu kutenge munhu ari ega ega ndo zviri kunzi namwari azvina kunaka saka mboenda kunyaya yemadzimai akazopiwa nechiyaiwa kumbogara wega chete mwari akuti azvina kunaka kureva kuti kuwandawo kwakanaka ezve nai veduwe kwakanaka kuwanda e kwakanaka dzakagara pamusha mhuka sesu takabvuma kuswera namwari hatidi kuswera kure naye toda kuswera pedyo naye ndava tinoziva zvinoitika kana munhu akasuduruka pana mwari tarisa one mwari masikira akaita zvinhu muti wakaomeresa uchibva mudhaka kureva kuti muti unotora upenyu kudhaka ukadzura muti unoona wakutooma ndava wadisconnectwa pasosi yeupenyu usandibvise padhaka ndinofa ndidzosere padhaka ndinorarama ukandibvisa padhaka ndinofa ukandidzosera padhaka ndinorarama nekuti ndo pandakamera ndichibuda hove yakasikwa namari ukazoona panonzi mwari wakarayira gungwa kuti ribuditse zvipenyu kureva kuti mwari wakasika hove matirial yacho iri mvura ukabuditsa hove mumvura panze hairarame ukaidzosera unoona yakutakanya wandiburitsa mumvura wandibvisa pasosi yeupenyu unondiurayisa ndidzosere mumvura ndorarama ukona chese chakasikwa namwari chine pachaibva asi mwari paakasika munhu akati ngatisike munhu nemufananidzo wedu dudu munhu wakabuda pana mwari saka usamubvise pana mwari unofa usadzurwe pana mwari ndo mvura yako ndo dhaka rako ndosaka wese akatambira kure namwari hapana chipenyu paupenyu hwake usabve pawakamera wakazvarwa namwari uri mwana wamwari safanane nebaba vekumaraini satani haazi mubereki wako wakazvarwa namwari ah. zvino dzimwe dzapiwa mazita dzakabva dzatsvaga pokukandirira pamusha unonzwa ichichema huku kukerekedza maraini ese kuzivisa vanhu kuti ndakuda kukandira nonamuridzaa kunodzura uswa kugadzira dendere dzimwe dzichinetseka musango unozvionera dzinogara pedyo namwari dzinovakirwa misha namwari noona yagadzirirwa dendere pasina nguva yagaramo rokutanga potsere rechipiri potsere wotoona ah, dendere razara vana vachibuda ipapa vanongotenderera pa kanongozvarwa kaine mweya waamai kuti pano ndo pamusha dzichikomborerwa kuswera nemunhu dava ndokwakabva zita pamusha ka yes zvina mhosva dzikaona kana makondo kana chii ukaona ichimhanya chete kudai ayewa kumba kumhanyira kumba dziri pamba kudai pane dzimwe dzaunoona dziripo ana mbudzi vanenge varipo e, mombe dzinenge dziripo musha unotonzwa munhu achinzi aiwa imimi muri vakuru kai muri varimi uchiona chivanze chakazara nezvino nematoki nechii nechii nechii ariko madendera kusango asi mubvunzo uri kuti chakasaka imwe mhuka ide kuswerapo chii zvakatizwa neimwe mhuka now watiza wagara musango pane zuva rinozonzi nomuridzi wemusha ah! tafunga nyama unoona paakuno paakuridzwa muridzo unoona tumwe tupuka tuchiva tumhai tuchitsvikidza tuchimhanya pa tunenge makava ma turi kuuya nokuda kwomuridzo kumhanya kumuridzi ndava tadeedzwa pane misheni ipapapa yekupinda musango kana vakuenda kusango kusango ndokunovhimwa hakuna anovhima dzomudanga Ah, ndizvozvo kana vedu chipuka chinovhimwa hachizi chipfuwo chipfuwo chero chikaenda kusango hachivhimwe chinotsvagwa chodzoka pamusha inovhimwa imhuka yesango yakatiza musha tiri pano iko zvino izvi hakuzi kuvhima here kuvhima ka ndava iriko yakapoya yakatiza dzemumusha hadzivhimwi zvino vanosvika pavanoti orit vakomana torai torai torai torai zvinotakurwa ndei atora chigubhu chemvura kana maheu kana chii ropindwa sango ndava vanozviziva kuti haa Ringave neminzwa, ringave nechiyasi, dzirimo. Kawanzwa imbwa dzichimhanya dzichifunidza kudai so, hadzisi kutsvaga hwema hwembudzi. Dzinozviziva nembwa kuti tine vamwe vakatiza. Nembwa dzepamusha dzinoziva hwema hwedzakatiza pamusha. Unoona dzichifunidza mhino dzichidii kwazo kutsvaga kuti pane something pana unozoona yamhanya yasvika paipa yakunhuhidza kunobata kudai unoona pachidziya karipo kambudzi kanga kakarara ipapa kemusango watizei wanyumwei unogara wazviziva kuti ndiri kutsvagwa ndava wakatiza musha kuzongoronda hwema so pano nebaba unonzwa haikona kutaura vurum vakomana iwe akomana sango rinounga nemheterwa tsotsotsotsotsotsotsotso dzichichemerera yambotira yazvino mhembo ikarova nerutivi ikati ah, makumbo ikandipesanisa Imbwa yakati ayewa kashamwari. Isusu tina tenzi watiri kuda kufadza ari kumashuro. Haangadye nemuboora imakatiza pamusha. Unoona kasonwa. imbwa yakabheja kuti ndina tenzi wokufadza iwe hauna iwewe takambokuudzai kuti garai pamusha ndava dzepamusha hadzivhimwe hati hukure dzepamba uko varidzi vembwa vanenge vachikuza vari kumashure bata bata bata bata bata unonzwa bani rese haikona kutaura vanotoziva nevari muminda kuti hamheno yakatiza musha yamutswa unozoona paa paya yakona kutaura unonzwa nesaundi paseri pechikoma takambokuudzai takatombokuudza inzwa imhere kuseri uku kuramba kugara pamusha nekuti kana ukazobudirwa uchita zvokuvhimwa Na mhuka yemusango chainonorwadza ndechekuti haibatwe ndava izuva rokuti ibatwe. Yasiyana neyepamba. Yepamba iri nani, ine zvakarongeka, ine calendar. Kunzi aiwa tine muchato, aiwa tine Christmas. Ehe. Saka inofa zvakarongeka zvine madates kwete kungomuka wakafa. Yemusango mhuka inobatirwa kuonekwa hazvina mhosva musi wechitatu hapana mwana apasa kuchikoro kungomutsa mhuka yemusango unotoibatira kuimutsa chete ndosaka madhimona haasiyane newe ndava uri mhuka yemusango unenge wakasoniwa every time kumhanya kwako hakupere hauna zororo panyika ukaitarisa manje chinondirwadza ndechekuti imhuka fanike ukambozotarisako imbwai chayakadirawo kugara nomunhu paunochema ukazvifunga kemukutsanangurira mbichana Unochema unoichema imbwa kuti ko yakapindwa nei? Imbwa ka? Nekuituka kwese kwokuti munhu ukamuti imbwa anokuti wandi- wa- wa- wa- watanga kanyaya isingaperi. Hayi wakawashaya dzimwe mhuka unoti imbwa ini. Iyoyo yakazvidzika kudaro yakabvumawo kugara nemunhu ichiudzwa zvokuita ichiteerera. inonogara pamusha zvekutorwa kunovhimiswa mhuka dzomusango ukaona yabata paye paye mhembwa yapasi yakuti pfau pfau pfau pfau pfau muridzi anouya rakabuda ziso kudai kuita chifeso akananga hazi riyaibata imbwa yabata wakunosvika kudaiwo anoburitsa tsvimbo kungosvika ipapo chete aikona kutaura anozwimhara mugotsi muno kupedzisa zvina mhosva mhembwe yarumwa ropa riri kubuda nepapa nechii ikaona munhu mutema achimhanya chiuya haasi kuuya nejekiseni kana mabhandeji aa munhu mutema haana mutambo iwoyo chaainacho iwaya bedzi yekuyanikira kumba chete kungouya kuzorova nokupedzisa wazoona pfaa pfaa pfaa pfaa pfaa iyo imbwa yambo inge yamhanya ikabata iye ngaicherekedza varamba ikuti ichida kuchiramba uchida kungoruma nyama yevaridzi unoona tsvimbo yatendeuka kuti bo unonzwa wamugaiwa amugaiwa amugaiwa ende haichamira ipapo nemusango kunanga kumba munonosangana natenzi kumba manheru inozviziva yaroverwa kubata mhembwe iyi ichitiza haisi kuenda musango iri kutiza ichaenda kumba kwatenzi arova netsvimbo idomestic animal ichitiza musango kuti hamuchagarika maipa musango iri kumhanya kumba kwemunhu airova zvinosangana manheru sara wopeta peta akuitakura akuenda nayo imbwa yakafana utungamira kudhara yaroverwa izvozvi vasvika paye paye inovhiyiwa nedehwe haipiwe mazuva ano vakupara nedehwe vanodya vagopedza kuvhiya kuburitsa zvese hura kusvina nechii inosara youyapo vabva tarisa kucheka so kuti varume kana nyanga zvadzo igobikwa mhembwe inopera pamusha ukaona raraswa bhonzo ratombosvisviniwa rapera muto radi ukanzwa ranzi puu apo raoma seremanhirikine pamupata waizekeraya

hatingonamata nekuti mwari watiporesa aa ah. gara pamusha kana ukave mombe yepamba hakuna mhuka dzomusango dzinosora dzino dzanzi handi tonodhibhisa ayewa kana uchida zvedhibhi unogara pamusha woenda wonodhibhiswa zvikwekwe zvobviswa ndo madhimonika yes dzikarumwa nezvikwekwe dziri pamusha muridzi wadzo anoita inspection noona achipinda mudanga kucheka pakukama mukaka pai achiona kuti pane chakaruma here mombe yangu unzwaa kuti mombe dzaakuda dibits ndava dzakaenda pamberi pemunhu padzinopota dzichivhenekwawo dzichionekwa nhamba yemweya yetsvina zvonzi ngadziende dzonoshamba kwete zvenyu zvamunoda kutiitira izvi zvekuti munongouya motisiyira zvikwekwe pano kungoti ha ndine mweya wetsvina ndibvisireiwo yakarumwa yacho yotiza yoenda tosara tiine hobho yezvikwekwe ko vakarumwa vacho vari kupi kubvisirwa dhimoni chete ndozvaunoda wodzokera nomuviri futi kunorumwa hatina ku hatina kutangira chechi hatirejesta hatinyore mazita ezvikwekwe tiri kuda akarumwa wacho nemweya wetsvina ari kupi ndiye ari kudiwa namwari iyeye mwari haana kutangira kereke yake mweya yetsvina nezvirwere kungouya muchingofuloda muchienda no garapo swera namwari wacho imhuka iri pamusha asi tarisawo nerhafu yainotambwa kana nguva yakwana ukanzwa vachiti vezvewedha vachiti ha gore rino inenge iriko mvura ukanzwa vataura vakomana mombe dzinoridza muridzo gore rino hakuna chakanaka ndo patinonosiyana pai pai manje nevarungu varungu vakaziva kuti ukada kurova inonzi agriculture chaiyo tenga tarakita nona anonosumudza mesi ferguson inenge ine mazita yaunoti vakomana kochiichi nezvese zvinodhonzwa kubva kumahara nemaplanta nemachii nemaspraying machine inenge iri hwani yakamira pamotika trakita iri papa ichingoziva kuti chero chandahaka ukaona ichirima pa unotarisa kudai so gejo chete unoriteera uchiyeva kudai so nyika ichipidigurwa nemishina yevakafunda mungaite zvese izvozvo munhu mutema haana chaanoona kana ndine mombe yangu negeja rangu kunomukirwa nemwedzi inonzwa mombe yakavata mudanga matanda akubviswa painopatika kuda kuti chinzwa joko ragara nayo panzi kumunda inorova zvekuti rinobuda zuva hazvina anoona hachinzi here haina zvainotombonzwa kana kana kana i forosi forosi forosi forosi vakomana dzimwe dzichifura ikoko kunyanya kugona kurima ikoko haina mukana wokufura iri pamusha wemunhu zvino rinozoti radai manje iyo ikanzwa kuti hazvichaita vakomana unotarisa musana wemombe unochema kuna jehovha nhai veduwe rwirai mombe iyo rwirai mombe iyo inenge yoti gagadu gagadu gagadu rakatsikirirwa gejo pasi kunohaka mudzi kudai kati handichagona varume ndamukira usiku unoona gwajada yagara ahe unogara hore yakasunga kudai munhu mutema unonaa kucheka unonzwa adedzera eh, eh, eh, mhanyai nechigutswa chemoto kunouya huni yakatsvuka Aiwa rudzi rwedu Mwari ngaatibatsire. Panotorwa moto ameno vamwe makangoberekerwa muno kunotorwa moto dziri kutsva mombe mbushawo muri pakati pemunda unonzwa sepakugochwa nyama kuti ko chii imombe kutora unononzwa inongonosumudzwa gumbo sokuti pfoo vakomana iwe imwe ndakaona rimwe zuva yakagarirwa vanoti kana yavata so yakubuda furo vanoenda kumhino vounganidza dhaka kufutsira mhino yotsimbirirwa kuti itadze kufema uno yosumuka ah. munozadza matura nazvo zvamuri kuita izvo ikada kurohwa hazvina mhosva watenga mombe yeikoko kunoisa mupoto daiso unodya experience yayo mombe chete dehwe rinopedzisira risaite pamusana apa hapachanzwi hapasina ropa ichirimiswa nomunhu mutema hakuna kutaura igobva here ipapo ichibviswa joko iri kudzokera kumba haina mhosva zvayapindana nazvo imhuka yepamusha ndingaende kupi mwe wenyu kungonzi kodobvu mbichana chete kungoita sewangu nyeyewa hauna kumbonzwa nyeyewa kungonzwa kunge rinenge rabuda kunge zita rako rataurwa wakutobvapo dzokera kusango wagara pane, pane mweya urimo mauri wanogara ndakataura ndichiti ukaona mhuka imwe iripo inonzi nguruve zvainofarira zviri mukati mayo kwete panze zviri mukati kaitora ukaifarira ukati haye wakanguruve kangu kanguruve kangu hakachinje hunhu unguruve hahubve nokuda kwekuti wakaisa mumotokari unotakura nguruve mumota woenda nayo kumba ugoibata semwana wako kuti handisi kuda kuisiyanisa munovata vana gorara imomo pavanogeza vana kuti musasikana musasiye nguruve yogezeswa hazvina mhosva kana marholoni kana chii yonhuwirira kupfekedza mabhutisi kana kuisa mupurema nguruve inguruve ndava wapedza kudaro ukazongosiya dhoo rakashama chete ikaona panze pachinaya Kuona madhaka. Pane zviri mairi zvinoiudza kuti mafaro aperera pasi. Mukana iwoyo unosara wodzoka kana bhutisa uri wani. Ndava zviri mairi hazvizi panze. Ndo pamwe patinoirasa isu vashumiri kungoona dhimoni takutodzinga. Kungoona dhimoni takutodzinga. Ewa. tsvaga chafarirwa nedhimoni chinosaka dhimoni rifarire munhu chii ndopane nyaya unomboziva jesu akasvika paanoti dhimoni rikadzingwa mumunhu rinobuda akabva atopapasisa kuti rikadzingwa rinobuda saka musashamisike nekuti rabuda jesu akabvuma kuti rinobuda rikadzingwa asi bhaibheri harina kubva rapera ingi ipapo jesu anoti kana raenda richanotsvaga pamwe pokugara roshaya rodzoka pamusha warakambodzingwa roona makatsvairwa mumba mandakadzingwa hamuna kana sofa hamuna ari kukirina hamuna kana chii hamuna kana ari kugaramo hamuna kuokipayiwa richakwenya musoro kubvunza kuti ah, ko musi wandakadzingwa ndichingonzi auti auti auti auti ndakatofunga kuti pane rimwe roja nyowani rauya ndakadzingirwei zvarichingori demhe remunhu ndoparinomhanya kuti regai nondotsvaga mamwe seven zvonzi vamwana huyai tigare this time tososera tingapote tichingodzingwa kunzi ibvai apo posara pasina anogara ouya ari seven ogara jesu vanoti magumo emunhu iyeye achava akaipa kupfuura matangiro ake unoda kuinzwa tsananguro yacho unoda kuinzwa uri kuona saka ifomula imethod yasatani yekumultiplya madhimoni muupenyu hwevanhu unotumirwa munhu anongouya kuzokubvisira hwani kuti seven agotevera ramba kudzingirwa dhimoni nemunhu asina chaanozoisa chinoreplesa dhimoni pabva dhimoni panoda shoko ramwari ndopaunoona kuti wese akadzingwa dhimoni anozoda kudzingwa futi kuti apedze kudzingwa ozotanga kudzingwa ozodzingwa futi kureva kuti satani pache zvake asvika manje paano imploya mapastors nemabishops nemaprofets vakaemployewa nasatani to go out there and facilitate multiplication yamadhimoni ndava mutemo uripo uri kupiwa najesu uri kuti one rikadzingwa 7 anouya saka munhu abviswa dhimoni ngaabvume kugara pasi adominstwetwe adziidziswe kugara pamusha wobvumawo kuve munhu anogara pacheya buritsawo notebook kunyorawo manotsi ndozvinozoti dhimoni rekadzoka rinosokoti aiwaka makagarwa kudharawo mamupindiki uroona tichaadzinga manje manje ndakuvimbisai kuti anobuda ndichaona chinosaka awande kuuya woburitswa hwani pana woregedza kugara pashoko anodzoka a 7 ndava uri uri empty wanga uri nani kuchengeta hwani rako dai waiziva vhesi ukangoona munhu wamwari anangoti buda mweya watsvina unoti aiwa please ndiregedzewo ndine one one riri nani mune chekuzondipa here rapedza kubuda ndava handidi upenyu hwese ka ndo pane life yako ipapo anobuda madhimoni tikaadedza panapa chero ndikati muroyi wese uya panapa munouya panapa ipapa uchaona pamusangano hatiti panapa ingotraya aidha kubata motokari yakapakwa pano unotakurwa wakamira ipapa kana kudongorera kuda izvo zvitirayepo panapa vachibva pano vana vedu vapedza kurusedi ino imhuka dzepamba iwe enda unomirira musango mako ubate chero abva pano bata chete abva pano neona mhepo yacho kuti inyowa na unambobvira wakainzwa iwe tidaro kana wakadai unoushandisa kuti kwakabooka zvokuona posta woona mukana kuti haa vari kuuya uchireva isusu pfava zvako kontinya kuba tabva pano haudaro achidaro ini inzwaika ini kuparidza mwari ndakagara ndaudza mwari kuti mwari kana musina power aiwa endai munoparidza mega tinoda chairo chairo power wedha imbishi kana rakaibva tinoda riri power ndo pane nyaya ipapo ndati nguruve haigezeswe gara nayo pasi bvisa utsvina huri mairi ndizvozvo chambosaka dhimoni ride munhu chii ukaona aine mweya wetsvina kuti sisi vangu vanenge anondidzwa nemweya yetsvina haikona kungotsvaga anobuditsa mbobvunza kuti chii chiri muna sisi vako chiri kudyiwa nemweya wetsvina nda madhimo even munhu anorwara nepfungwa haatambire pabhini raasina chaakambonhonga izvozvo wese arwara nepfungwa vanotambira pamagrosary pamachicken ini manandos nechii nechi vanotoziva kuti ayewa uko kufamasi uko havaende patopics iye achirwara nepfungwa anoziva kuti pana panoonekwa chika chii chasaka dhimoni rekufarire ndo pane deliverance yechokwadi ipapo pane hunhu huri mauri huri kudyiwa namadhimoni ndosaka achiswerapo ihoyo ndo hunhu hwesango manje ihoyo hunoda kubviswa hunoda kubviswa ibva pakati pevanhu vasingatende unojoina chikwata chinongoti ha inini zvechechi izvo i don't believe in that man don't believe i don't allright haizi nyaya yekuti you don't believe in that mubvunzo rokuti munombobhilivhawo here ndava ungoramba zvese kachitiudza zvaunobvuma chivanhu chacho haugone futi izvozvo ingani n'anga dziri muzimbabwe yakubatsira indeyipi yacho nen'anga dzakutadza aiwa ngataure chokwadi izvi tine n'anga ngani munyika muno dzese dzatadza papauri zvaramba wobva ikoko wafoira nekwamwari futi haudi kutiraya hayi wakakona kudai ndiudzira padhuze nokuti akuna kudaro mhandiwe unoziva here kuti mhari idzoyi kai vamwe venyu munoinzwa munofunga kuti orit ah, nomatauriro ari kuitai unofunga kuti imhari idzo yekungoparidza kune vanhu vari munyika umu vachigara muvanhu but ukada kuona unhu hwavo kuti ufunge kuti munhu unogarirwa pamugwagwa achizvifambira zvake unongoona wakomana wabuda from norway hazvine mhosva kwatonhora kuri kunaya vanenge varipo commitment yacho havachinzwe chando ndava ndokwavoka ndedzemusango ndedzemusango kungodai so panapa unoona wabuda uchiyoka uona mwakuteera kumashure vabva kupi ipapapa veshamwa tipe mari kapanapa tipe mari pana munopiwa mari maitei chatochipatapata bvubvubvubvubvubvubvubvubvu kunge usina mari unoiroverwa kunge uisipo nzwa ishairei naasina unofamba uchicheka vanhu kuti sei usinei wousinawo kaona munhu achitanga nokuburitsa banga kubaya munhu asati aziva amount iripo panobuda 4 rand munhu apfa hura paro pachiyerera 4 rand vanomuka mangwana mapurisa vachiuya kuzotakura chitunha chakabirwa 4 rand newe woramba nyaya yekuti pane mhuka dzesango panapa zvinoitika seizvo zvokuti munhu anonobata munhu kubata munhu kwete mhuka kubata munhu anotanga acha munhu anotanga achapfahura kusvika mweya wakupera kusvika anzwa kuti hapasisina upenyu wozotanga kusecha kusecha chitunha unobvapo kuenda kumba zvekunodya sadza kukanganwa kana kugeza maoko wauraya munhu une mhepo dzakaipa iwe une mamhepo akaipa chii ichocho icho haizi nyaya yekuti munhu anoda mari chete kune mweya wemhuka unobva kusango kuya kuzobata vanhu vatigere navo mumisha ichivakanda musango mweya yakaipa isingaiti kurarama upenyu hwokuziva kuti ndakauraya ende ndinouraya iwewe iwewe uzive kana une izvozvo kunzi hautangwe unouraya iwewe mabasa ese ari panyika ndora wakagona iro unouya kuzobvisa vanhu panyika panapa ndeyako ugoona kugona kuda kutaura zvinoitwa nevamwe nhinga akazoipa nhinga akadii imi munoita nezvei nyika ino yakazara nemakosi kurima maonyenzi kuchengeta huku either mazai adzo kana chii unoshaya pazvese izvozvo izvo ugomirira kuti mumwe achengete huku iwe wogarira panzira iwe unojoina vanhu vakadaro kuita shamwari dzinodaro uri pakati pavo ende ukaona vachitanga newe ka mazuva okutanga unenge uchambori munyowani haa mwana chirega ramba muchimurova munomukwadza vakakutarisa neziso kuti iwe unoda kuda chifundisi panapa wakunzi wakatsitsiwe ndava hazvimo mauri uri mhuka yepamusha unzwa wakunzwa tsitsi ukati amana ngatichirekedza kudaro mana ngatingotorai something mani timusiya aende ati iwe zvekutamba yatorwa hameno kani mari yasombo dzemangwana ngatigovanei wazopiwa shoma wati haa ah, mana but ndo mari yatakawana rinezuro mangwana wadaro mangwana wadaro wapedzera kuti aiwa hai ndakuenda ndega wanozongoona wadzoka homwe yakafutunuka uri kufemereka ko chii waenda wega manje wakuzvigona zvatopinda rato wato mweya wetsvina wapinda nekuti uri kurerwa neunhu ramba kupindwa nemweya wemhuka uri chisikwa chamwari tidi kudaro tidi kudaro hatidi kudaro kuite mutemo inotonzi akomana nguva dzikati dzikachaya musapfuure nepakati pari kurambidzwa vamwe pana aripo kuzikanwa nemateritori ndambavha dzinozikanwa ukabirwa ukapwanyirwa hwindo remotokari pane imwe robhoti vanotoziva kuti robhoti repapo nderananhingi unozivikanwa nerobhoti kuzivikanwa kunzi apa ndepako hauna kana stendi mbare muno unonobatira nzvimbo mumigwagwa munofamba vanhu kuzivikanwa kunzi ndepari ukabirwa apo ndinhingi ah, vakomana aiwa aiwa kune mweya uri kuda kuti utambudzike ukauya pano uchinzwa vhangeri yakadai so iyi unozvinzwa wega kuti mm, ndiri kudaidzwa namwari apa ndanzi dzoka kumusha umbobvumawo kuti hauraiti ndiri munhu wenharo but pano rega indimboonawo izvozvi izvo chiri kukunetsa uri kure ikokoko ndechekuti Hondo yako iri mumusoro ndeyekuti zvimwe zvawakanzwa nezvauri kunzwa nhasi zviri kusiyana ndozviri kunetsa musoro mako ipapa kuti ah, but inge anotaura wani zvinhu zvinonyatsobatika wakagara wanyeperwa nasatani ndavanoziva kwaunoponera chaiko chaiko ndozvinoita unoziva unoziva nyati ikanopinda pakati pemombe iri pakati padzo ikangoona munhu achiuya haimirire kudhisimiswa iyo yega enda haikoke dzimwe inoziva kuti aa ukaona munhu aakuuya haanei nedzidzi nona verevere verevere kungozodaiswa wana nzeve idzo kuseri inozviziva ipapa uri panapa so wakatongwarira izvozvi izvi chiona malights ese waya kuti haa uri kususpecta izvozvi kuti haa ndini chete ndavingwa pana sechii chinokonzera kuti pana mwari ndo paunonzwa kuda kuchenjerera kukungwarira mwari kuti mwari angangokaruka akakubatsira pana mwari vamwana aikona kudaro vakomana aikona kudaro vakomana haikona kudaro vakomana upenyu uyo haudi kudaro itawo mhiko namwari kuziva kuti aiwa no handingarambe ndichiita izvika unosvika paunozonzi wavakaimba mudhuri unonzi wavakwa imba yanga chivakwa bva pafoundation ezvino zvivaa paroof level panapa muno hazviiti zviita una unoenda vari kuchemawo sewe ropa remunhu harideurwe hama dzangu hazviitwi hazviitwi tanga kuchemera upenyu hwako ti mwari mandinzwira tsitsi munondivinga panapa imimi zotaura neni ndaita sei chikonzero ndechekuti unokosha ndosaka mwari wakufambira unokosha ari kuda kukuitira zvakanaka hazvina mhosva wakasangana nezvimwe vamwe unomboti ndakamboendawo akanonamatsirwa zvino ndamboona nditiraye pana pa futi nditiraye pana ndakazomboenda kuzvikadii zvikadii zvikadii haizi nyaya yokuenda uko uchibvako garapo garapo isu takauya kamwe chete tingoripo nanhasi nometa zvaitika hatibvepo kaona vese vari panapa vanodhiraivha kupisa nemapeturu kuuya kuzonzwa vakatendeuka kudhara chii chinovapa kuramba vachingoteerera

ndo paunoona mai vachichema ukana mweya wesango wagara pana baba mai vanochema kugwesha kubuda panze kuti nhai baba handina haizi mhosva ndiri kungoda kunzwa kuti munodzoka rini ndisiye mhana ndipura ndingobvunzwa mubvunzo ndizive kati wane marongero zvikoro zvaakuvhurwa wabata mweya wesango baba vari kukokwa nesango kunoendwa kumba hakuna anodzoka rinotanga richabikwa sadza hapana anouya musi wawariregedza ndopaanodzoka saka maakudya kaupfu hwangu panapa inini handi handi unozitsanangurira ani unozitsanangurira ani hapana anoteerera vane zviri kuvakoka kusango kanzwa varume vachitaura so vari vatatu vachitsanangura unoti madzimai ari kutaurwa ipfambi dzomusango dzakawanikwa haa kuzo ndakazowana rest vatozowana rest chai chaiyo haa no things were not right man orit wakawana rest kupi hameno pfambi yakawanikwa zvamunozofamba muchiti pfambi yagona aiwa pfambi pfambi pfambi ko wadii kuchiiroora tione kana yakuda kupfuura mukadzi wako ko kuchiiroora tione sei zvichingonakidza kuri kusango ukasave mweya wesango baba vane vana vakura sewe zvekuti unobatwa zvekupuruzirwa musoro soro unoda kutsinzinira kwazvo una rute kubuda kubatwa nzeve sonana murume mukuru achiteerera kwazvo saari kusvinwa mota unoteerera nhamba yevana wako wakanganwera kangani uchibatwa musoro uchigerwa izvozvo ndozvinorovera murume musango wonzwa kuti sango ranakidza sango rinonakidzei kupfuura pamusha unozoona uri kusango ikoko garapo ndakambotaura nyaya iyi ndinoiparidza kuti tarisa uone munhu hazvina mhosva wamboti ndadiwa ndavabhutsu dzabviswa dzine madhaka dzoiswa ndiwe here wadiwa kana kuti imari iri muhomwe nekuti ruva rikamharwa nenyuchi ngarizive kuti ndezvinotapira zviri mandiri zvikapera nyuchi inobhururuka inoenda sei uchibatwa kumeso nevanhu iwe ukaona vanhu vachikuronda chikutera ha ah, big dhara big dhara haizi nyaya yedhara imari iri muhomwe yavari kuda svinura vhura meso ako pfambi yekupi yawakanzwa inoda munhu yapedza newe inodzokera futi pamugwagwa kunotsvaga mumwe wokudii futi wokunyengedza wazogarapo ndiudzei kuti vangani zvikomba zvinonzi acharwara ah, chonogara pamusha wepfambi ichimuka mangwanani pfambi kunotora kunogezesa vaona pfambi ichikuchengeta kudaro yes warwara zvako but musoro watema ngazvibate mudumbu kuti ukakosora then something comes out ndopa unoona nyowani ipapo haikona kumboita zvekutamba rwara marwariro ekuti hauchaziva kune toilet izvo ndikutokupa test zvako yekuti chirega kumirira kuti utange warwara chero even uri fiti kudai imboenda unoita ingoita chete uteste one uri pamba ipfana unoona foni yako yanhongwa aenda ku kumanhamba akutsvaga nhamba dzaadzimai wako mukadzi anofonerwa nepfambi kunzi watore chimunhu chako pana unohairwa vanhu nepfambi kutakurwa mubhara kunobheurirwa pamba wazona mai vaivai vambonzi havana rudo vabuda iwe vatarisa baba vakuzvuvirwa mumba kubviswa kupfekedzwa manapkin murume anodzoka kuzorwarira pamba but ndo pamaimboti hapana rudo ndo pamakugezeswa pamakamboti uko kunyowa neayo wakwapenga madzoka futi pamusha pamunoti hapana rudo ndo paunofira uri mumaoko omukadzi wako chaambo kubvisa ipapo chimweya wesango tinoaona vamwe vanouya kuzonamatirwa izvi mahealing session vari mudungu vese vakabatana papepa kuti ndiri kurwara nechii nechii nechii rakasvika uko bhurukoko kuti ko ichi chii ichi ari mapamba nemapamba kwava ndiani vako mudzimai wangu ko pfambi iri kupi hatina one akaperekedzwa nepfambi kuzonamatirwa kumora mari chete kana mari yapera inotsvaga imwe kana warwara inanorapwa kana wapora wodzoka neimwe mari ndokwaunoti ndawana rudo ikoko hauri kuzive mweya wesango iva baba vanozivikanwa nguvawo dzekutodzoka pamba kuti dzikapfuura mukadzi anofonerwawo kunzi ndichanonoka zvinoitwa nedzinogara pamusha Murume anoramba kubvunzwa kuti muri kudzoka rini? Ndoda freedom pana vaina muri kundibvunza handisi mwana mudiki handisi mwana wechikoro kaini. Eh? Ngokuti unofona uchifona unonzwa anenge ari ipapo ikaringa kudai so. Unonzwa shamwari dzako shamwari foni yako ichatanga ichapunza tebhuru kapana gigirigirigirigiri. Yatorwa yamba yadzima yamba yapfidigirwa. Unongofona vakadzi acho unoona kuti chii? Anozita adzoka papai wapera two days. ndo nyaya yefoni ndo inosvika inonge ingori mbama unongo chifona chiiko chanetsa panapa sagara hupfuma pedza unofona kufona kufona kufona unofunga kuti chichi utadza kana kutaudza nyaya neshamari dzangu chingofona chii chamunenge mashaya ndakatenga huku yezvino izvi firiji yakazara ndichingotifonera mune ineni baba boy hatina kufambira saga reupfu pano dai muri mhuka yepamusha maziva kuti hakuna mukadzi anofambira saga hatina kufambira bhagidhi raiveko bhagidhi reupfu kumba takavinga imi pano tina kufambira firiji nonyaradza mhuri nefiriji nemasofa anogarwa nani unorova zvokuti vana vanobvunza vanotanga vachabvunza tete vanodzoka rini kusvika vakuti baba vanodzoka rini huna basa navo mweya iwoyo wakaipa ukada kumbofunga pamusha chaipo even huku yepamusha aoma huku yechibhoyi chaiyo inenge ine chihukwana ukada kubata hwani kudai so ayo ayo ayo ayo ayo ine vana inopenga unonzwa kuvhura mabhachi kuda iso ne mukati anenge achibuda kuti hazviite kuvhikirira vana ndozvinoda mubereki kacho mubereki akabereka kuvhikirira vana kuti vangu ava nhongwe ndiripo inopenga huku yechibhoyi zvekuti ukada kubata vana unobva ipapapa uine signature defenda vana vayo iwo unorohwa zvekuti vana vanobatwa nezvirwere vamwe vagokosora kwegore tishaya dhora rekutenga chotsi but unonomira pakaunda so kubhadhara kanyama kagoputirwa mupepa so zvokubuda nekanyama unoenda pabristand pa, pa, pa neshamwari kutorudunura rapata igotogochwa nyama ichipindurwa uchinyatsoziva kuti kumba mukadzi nevana handisi kutaura nyaya yekuti tendeuka ndiri kungotaura nyaya yemukadzi wako ndewako nevana vako vako imbobvisa makandiwa ipapo ndiri kureva iwe nemukadzi wako nevana ndevako ka rudo neivavo rwakaenda kupi inonakei nyama uchiziva kuti kumba kune nzara chii ichocho icho aiwa ramba kugara musango ramba kugara musango ukagara musango dzomusango ndodzinovhimwa Mweya yetsvina inoramba ichingokuteverera. Izvozvi upenyu hwako ungadai hwasumuka, but waramba wakangotsikitsira pabasa risiri rako. Huya pano nhasi kupiwe zita rakanaka naMwari. Ndakutopedza newe izvo zuva rokutanga, hazvidi mubva wanyanya kudai. Izuva rokutanga tichiri panapa. Chinjirwa zita. Vanhu havangacheme newe. haungazivikanwe nekushupika mwari ane nyasha mwari ane tsitsi newe ane something for you usaite nharo naye mbosarenda upenyu hwako kwaari kuti ndakararama upenyu hwemusango kwamakore asi handizi mhuka yemusango ndoda kuswera pedyo naakandipa zita makandiita munhu mwari ndauya neupenyu hwangu nhasi zvina mhosva pane zvakamboitwa nedzimwe hama nechii nechii Iwe vakutobhoya kwawaita panapa kuuya bedzi kwawaita watoratidza kuti hauzive musango kungouya kuzomira panapa chete pane chiri mauri chinofarira kugara pedyo namwari chiteerere ichocho voisi iroro riteerere ndokutaura kwamwari pane mwana sikana ari pano kune mwana komana ari kudaidzwa namwari manhera nhasi samirire mangwana kuti haarga ndidzokerwe piri ndinzwa kapama futi this yes hazviziri izvozvo izvozvo izvo watouya wanhasi usiku ndoo hwako unoushandisa zvamandorokwati imboita mhiko yekuti nhasi ndikatendeuka ndatendeuka handizoda kura manje ndatendeuka ndadzokera ndatendeuka ndadzokera no nhasi ndikambotendeuka ndoda kumboronda mwari uyu tione ndo zvatakangoita isu tese ini musi wandakatendeuka ai tandagara tingoriwo musvondo vabereki vangu vagera pa vanga ngori vavhangeri muchechi ndokungozvarwawo but ndakazoita zuva rekusarudza kugamuchira jesu ndine shamwari dzangu tiri kumashuro vararohwa vhangeri na the late evangelist mukwaira vakarova ipapo ndobva vapedza vakati vada kutendeuka ndikabva kumashuro panzi nawo mangu wakuenda kuti ndakati ndonitendewo ah vaka mwakati pupa sine kuseka seka kuseka kuti ah cheche yabuka manje kwakunonamati kwanewe ndikati ndakuenda ndikanomira ndikatendeuka ndikanamatirwa ndadzokera kumba rodhi yese Ndakaguma ndasara kumashure vachifamba vari kuku vachiseka. Nanhasi handichazoti vari kuseka vari kupi. Indiri pano. Ndakasangana neumwe wacho so ndakamutarisa so ndikachema ndikamukumbira ndakati ha ndokumbira kupinda mumota ndikaenda naye kumba. But mama imbotibikiraiwo something. Mama adzimai yangu akanditi kunomuziya here murume uyu? Ndikati ndaitamba naye mama. Maitamba nemazera aya ndikati aiwa. Mudiki kwandiri izvozvo. Akasakadzwa nechi nesango. Uchiri kunyara kusekwa. Kusekwa nekudzoka kumusiki unosekwa kudzoka pamba. iwe ungapatize zvako pamba woenda unogara musango but uchapauya wakatakurwa uri pamapendeketa pamba uchapadyiwa bedzi ndomusha wako ipa mwari mukana ambokushandura he can do that for you I, i'm telling you he can do that for you kuna munhu wandakamboona pasi pezuva anoda munhu sajesu kuna and jesus is calling for you now kokumbomuzama neupenyu hwako wambomhanya nawo waramba kokumboupa mumwe ti jesu zvamanzi munougona hwangu hoyo ndibatsireiwo uone zvinotanga kuitika tese tiri patiri papa vane pavakagara munokwanisa kumbosumuka kwemaminitsi mashomashoma Yes, that's true. Ngaaombererwe Jesu. Kune vanhu vari pano vanyasonzwa kuti inini for the first time izwi raMwari ndarinzwa. Zvina mhosva ndanga ndauya nehama dzangu neshamwari nechii but iyi nyaya yataurwa ndini. hazvikokerana makunzi handeiko ah, ndiwe wona kumusha kwako ndekumwe dzinza rako nderimwe zvinokutevera ndezvimwe wakasiyana neshamwari tiza newako uri kwauri ikokoko unoda kutendeuka unoda kugamuchira jesu unoda kunamata uri kuzvinzwa mauri kuti eh, rega ndimbonamatawo hazvityise izvi ukauya panapa hatiti munhu atendeuka musungirire panapa agara ah, unouya waona kuti hazvizi unodzokera wakasununguka muedze upe mukana uri kwauri ikoko uri kunzwa kuti ndoda kutendeuka ndopa upenyu hwangu una jesu ndiswedere pedyo nayo ingosumudza ruvoko rwako uri kwauri ikoko Onai maoko andiri kuona akasumuka, maoko andiri kuona akasumuka. Nyasosumudzisa maoko ako ndikuone, ndinyasoona. Vamwe muri kure kure handisi kuona. Asheke maoko ako kudai sotione. Sheka maoko ako. Wow, look at that. Let's look at that. Let's look at that. Ha. Now, imi mahama dzangu imi muri kuda kugamuchira Jesu, ramai makasimudza maoko enyu. Chandoda kukumbira kuti uiteiko zvino izvi? Usarwudzikise ruoko rwako. Uda kuti uuye wakarwusumudza mapassages ngaavhurwe chandingangoda kuti uite nometa uri kure zvakanaka kana uchiuya kuna jesu kuita kuuya uchimhanya zvakanaka izvozvo uya uchimhanya umire panapa wakasumudza ruvoko rwako kudaro usambomira usafunge kaviri

ah. Ah. Jesu munoshamisa munoshamisa Jesu munoshamisa munoshamisa rudo rwenyu runoshamisa rudo rwenyu runoshamisa rudo rwenyu runoshamisa eh? ndoda kusiya doro orit ndokunamatirai mangwana don't worry munhu wamwari vamwe vari pano hanzi da kusiya madrugs vamwe atoda kusiya fodya
vari kutendeuka mwari kudedzera nepapanzi ndakauraya vatatu mwari kudedzera ndakauraya vatatu vandichada imagine hakuna chivi chisingaregererwe hakuna hazvina mhosva vangani kana wakaita vokudii kana nhasi uchibva panapa huna wawakauraya uchibva panapa zvese zvivi zvaregererwa All right. Simisai maoko enyu. simutsai maoko enyu ndoda kuti isu tese tiri pano tiperekedzane nehama dzedu idzi pamberi pamwari pavari kunamata ngatinamatei navo iwo pauri kunamata ipapo jehovha akateerera uchaona upenyu hwakutanga kushandurwa vamwe venyu pamwe mangouya hamusi kumboziva kuti zvii zvaitika tiri kubva pahighfields manje manje vamwe vaiuya vakadhakwa hwairutswa ipapo hwahwa kwete zvinoperera ipapo nanhasi tatonawo unouya wakadai anokubata anokushandura upenyu zvaunoda kuregedza anokuregedzesa ndozvakanakira mwari wacho ndizvozvo saka hatikudzinge kuti chienda unozvionera ayewa anokubatsira ndava wauya kwaari ndoda kuti usimudze maoko ako uite munamato uyu iti nezita rajesu ndinouya kwamuri mwari wangu ndiregererewo zvivi zvangu ndakakutadzirai asi ndinzwirewo tsitsi ndishambewo neropa ndichenesewo nhasi Kuti mweya yakaipa yainditevera ngaichidzokera, ngaichidzokera, ngaichidzokera. Ndakuda upenyu hutsva, zvekare zvapfuura. Mazviita Mwari wangu nokundigamuchira. Chivaiwo Ishe namambo